העלא, א גוטן ערב שבת. א גוטן ערב שבת, דאס איז פרשת מטות מסעי. ר' תנחומא, ר' תנחומא האט געזאגט א, האט געהאט אזא אימעדזשינעישן, יא דאס איידיע. ס'איז געווען אמאל א מלך, א מענטש, א טאטע, וואס ער האט געהאט א פראבלעם מיט זיין זון, זיין זון איז געווען קראנק, און זיי האבן נישט געקענט בלייבן אינדערהיים. ס'איז דא אזא מין סדר אין סטאריס, נאובאדי קען סטעי האום, סטארי אנלי סטארטס. ווען יו האוו טו טרעוול לייק די אדעסי און זיי האבן געפארן ווייט אוועק אין א פלאץ צו קענען צו קענען מאכן א רפואה פאר זיין זון און ברוך השם האט ער אויסגעהיילט עס איז געלונגען און עס איז געלונגען דאס די מעשה די דזשורני ווארקד אוט און עס איז געקומען מיט זיין זון און זיי זאגן אים צוריק צו פארן און אויף די וועג צוריק

און זיין פראבלעם איז געווען אז דאס איז א ליסט פון מסעות, א גאנצע ליסט, אה, ויצבי מימין דא, און ויחני ווער דארט. די גאנצע ליסט האט אים אויסגעזען, דאזענט עד עני אינפארמעישאן. די גאנצע ליסט איז לכאורה ליידיג, ס'איז לכאורה ליידיג פון אינפארמעישאן. מיר האבן שוין געוואוסט, איינער וואס פארט צוריק קוקן פון שמות ביז במדבר, וועט ער קענען מאכן אליינס די ליסט וואו אלע מסעות זענען געווען, איז וואס? קומט דא די תואר ויכתוב משה את מופעים למוצאים ביי א גאנצע איבעריגע פרשה לכאורה וואס געבט נישט צו קיין שום אינפארמעישן פאר נישט געוויסט ביז יעצט וואס וואס איז די מעשה און די פכים האט גענוצט די די משל די קאנצעפט פון די מלך און אנדערע ווערטער וואס ער מיינט אויף פשוט אויף פשוט טייטש איז אזוי. א מענטש ווען ער פארט און זיין דזשורני און ספרים זאגן שוין אז ס'איז אלעמאל א משל, אנדערווייטס איז א ארקעטייפ, די פארן און דזשורניס אר ארקעטייפס און ווערי ביג ארקעטייפס און סטאריס, מ'קען רידוסן כמעט אלע מעשיות צו די דזשורני אוו די הירא, דזשורני אוו די פערסאן וואס ער גייט אדורך, ווען בייז מסעות וואס זאלן עס זיין, ביז ער קומט אן. און רבי עקיבא האט געזאגט אז ס'איז דא אזא מין קאנצעפט אין די סטארי אליין, דאס הייסט, נאכדעם וואס מ'איז דורכגעגאנגען די דזשורני, נאכדעם וואס ער איז דורכגעגאנגען אלע צרות, אלע מעברים, אלע זאכן,

ער קען נישט צינקען שומען פון מענטשן, און ער רעדט אויסער פילוט צו זיך, מען נישט פארצייט פאר אנדערע, פארשטייט מען ער וויל זיך בארימען פאר א צווייטע, אבער ער רעדט פאר זיך, פאר זיין זון, פאר דער זעלבע וואס איז געווען דארט, ער געט נישט צו גארנישט, באט וואס ער געט צו איז עקשעלי עווריטינג, ביקאוז עז לאנג עז יו אר אין די סטארי, עז לאנג עז יו אר סטאק אין א סערטען תחנה, ער איז סטאק אין א סערטען מעשה, ווען אין חרדו איז ער סטאק, זעהט ער נישט די מעשה, און דאס איז אליינס, מען קען דאס רופן אליינס די גדר פון גלות, די גדר פון גלות איז נישט טון א מעשה, אזוי ווי מען זעהט.

סטאפ, מ'ווערט נישט אינגאנצן פארלוירן ווען ווען ס'איז מ'איז געווען און מ'האט מ'האט זיך געוויי געטון די קאפ, אקעי, א מענטש איז פארציילט א מעשה געווען א קאר עקסידענט און שפעטער איז געווען געגאנגען אין האספיטאל און שפעטער איז מען צוריק געקומען און אין די ענד איף איט אלל ענדס וועל אר נאט טו בעד איט אלל ביטש ביקאמס פארט אוו א סטארי און ביקאמס פארט אוו וואן סטארי און אויב א מענטש וועט תוך כדי תוך כדי וואס ער איז אין די קאר עקסידענט תוך כדי וואס ער איז אין די חרדה דערמאנט ער זיך אז דאס איז א מעשה דאס איז א מעשה וואס הייבט זיך אן פון מצרים און גייט ביז ארץ ישראל מען בייז מען סאו עס איז איין לאנגע לאנגע לאנגע למעשה. און אפילו בתוך כדי דערמאנט ווייסט ער אז ס'דא אזא מין איילע מעשה היי דעי שטיק חטיבה אחת אין אין בית מסורת וואס פארשטייט מען נישט מספיק אינצווישן ס'איז אזא ווי א שיעור קעלעג דאס איז אליינס א א גאר א גרויסע זאך דאס איז אליינס א וועג וויאזוי מ'קען פארשטיין און וויאזוי מ'קען ס'איז ווי א נחמה ס'איז אין אנדערע ווערטער דאס איז דאס איז א גאולה דאס איז א נחמה אזוי ווי

דאס איז די גאנצע שלימות פון נישט דאס איז די גאנצע שלימות אויב מען רופט א פילאסאפער דער רמב ם האט געזאגט ממש שלימות פון נישט אדער אפילו פאר פערסאנעל סייקאלאדזשיקלי דעט איז וואט גיווס א מענטש ספעיס דעטס וואט מען איז מנחם ער ווערט רואיג ער פארשטייט זיך אקעי נישט פארשטאנען ס'איז דאס א גאט אלעס האט א פשט ער פארשטייט נישט פארשטיין דאס איז גלות נישט פארשטיין דאס איז אלעמאל

די טעם, און די סעים טינג איז אין לייף, א לאט אוו פיפל אר לייק דעט פערסאן, ער ווייסט פונקטליך וואס מען דארף טון, ווי אינדערפרי דארף מען אויפשטיין, זמן תפילה, זמן קרישמע, מען דארף גיין צו ערשטע סדר, צווייטע סדר, מען דארף חתונה האבן, ארבעטן, האבן קינדער, הי נאוס אלל די דיטעילס, ער ווייסט פונקטליך וואס מען דארף טון יעדע מאל, באט ער פארשטייט נישט די טעם פון קיין איינס פון די זאכן, דער איזנט לייק א סטארי, היז לייף דאזענט העוו א סטארי, ער איז נאכאלץ אין גלות, ער איז נאכאלץ בלי דעת, ער האט נישט קיין מעשה וואס צו פארציילן, בעצם דער איז א סטארי, ער ווערט דא עלטער אדער ער קומט אן ערגעץ אדער וואס עס זאל נאר זיין.

אבער נישט נאר סימפלייט אזויווי א משל ס'איז איין איין פרט פון דעם. און דאס איז די זעלבע איז הבנה מ'עט זאגן מ'קען זאגן אפילו א מענטש א מענטש וואס ער ווייסט ער איז א קרעפטסמען אדער א ארטיסט ער ווייסט וויאזוי צו מאכן א קאר ער ווייסט יעדע שרויף ווי מ'דארף עס לייגן באט ער פארשטייט נישט וואס איז די עקרונות וואס איז די רולס וואס איז די חוקים וואס מאכט די קאר ארבעטן די פיזיקס די מאטאר די ענדזשין די וויאזוי ווי אזוי ס'ארבעט.

אז ווען מען ווייסט נאר די כלל פון אלעס, אזוי ווי די דזשאוק פון מעטעמעטישאנס, ער ווייסט אלעס וואס וואלט געווען ווען ס'איז צוויי מאל צוויי, אבער דער ווייסט נישט קיינמאל די עקשעל קאנקריט זאך. ווענדט זיך דא אז למעשה אונז זעהן דאך אז ס'נאר א פארקערטע זאך, מען זאגט די ערשטע הדרכה פאר א בר דרשן, פאר איינער וואס וויל מסביר פאר א צווייטע א זאך, איז זאג א משל, זאג יא א דוגמא, זאג מיך נישט, באופן כללי איז בעצם איז אזוי די כלל. דאס ווייז מיך, גיב מיך א פיקטשער, ווייז מיך א פיקטשער, ווייז מיך א משל. סאו ס'איז דא עפעס ווי א פרט, ווי א משל, עקטשעלי דאס איז די פשוט'ע לעוועל צו זעהן, עקטשעלי רוב מענטשן לערנען נישט פון פארשטיין די כלל, און אזוי ווי די רמב ם וויל מסדר זיין יעדע הלכה, די רמב ם זאגט מ'דארף ערשט זעהן די כלל פון די זאך, שפעטער גייט מען אין די פרטים, די כלל פון שבת איז אזוי, יעצט וועל איך אזוי זאגן אין די פרטים, אבער די עקטשעל וועג נאכער צו זעהן, מ'זעהט די משנה, נפש של תורה שבכתב זענען בעיקר געבויט אין די דרך הלימוד, די וועג פון פארקערט. איך ווייס דאך אז שבת פארט מען שוין קאר, איך ווייס דאך אז מען אז מען טוט נישט אן קיין לייטס, פון דעם וועסטו פארשטיין סאמהאו די כלל, אבער מען לערנט אסאך מער פון די פרט, און דאס איז נישט נאר א פעדעגאגיקעל זאך אז מענטשן לערנען בעסער און פארשטיין בעסער ווייל זיי זענען נגישים, ווייל זיי פארשטיין בעסער ווען מען זאגט עס מיט א מיט א משל, ס'איז דא אין דעם ס'איז דא אין דעם אויך א עומק, ס'איז דא אין דעם אויך א כלל כללי, א סיבה פארוואס ס'איז אזוי, און די סיבה איז ווייל למעשה.

ס'דא עפעס א כלל אדער אפאר כללים וואס מען קען פארשטיין רוב דזשאבס רוב עניינים וואס מ'דארף אויפטון, ס'דא אפאר רולס אפאר זאכן אפאר עקרונות אפאר חוקים וואס ארום אויף דעם דרייט זיך עס, און דאס איז די פארוואס פון זיי פארוואס פארוואס ס'ארבעט א לייט האסטו א סורקוט די עלעקטריק מיט די עלעקטראנס מיט אלע זאכן ער פארשטייט ביזן סוף בעת ווען מ'גייט נאך איין סטעפ אדער נאך צוויי סטעפס דא האט ער שוין נישט קיין פארוואס דא איז נישט דא קיין פארוואס און די רמב ם זאגט זייער שיין אין כמה פרקים פרקים פון השגחה און פרקים פון טעמי מצוות.

און איינע פון די פשטים פון חוקים פון חוקים איז די חק איז ווען מען פרעגט זיך די גאנצע זאך פארוואס די כלל די גרעסטע כלל פארוואס און פארוואס טאקע און פארוואס עניטינג דער איז נאט אן ענסער פאר דעט אר עטליסט איי דאנט נאו די ענסער ענד איי דאנט איווען נאו האו טו עקטשעלי עסק די קוועשען אין א לעדזשיבעל און אינטעלידזשענט וועי סאו ממילא אסאך מאל א מענטש ער גייט מיט די דרך החכמה און ער גייט מיט די וועג פון פארשטיין די כלל אדער וואטעווער ער געט סטאק.

און זיי נישט מייסם לב צו דעם. די זעלבע זאך איינער פרעגט פארוואס פארוואס אבער וואס האסטו יא מייסם לב זיינט איר עפעס אינמיטן ער פרעגט די גרעסטע שאלה פארוואס בין איך געבוירן געווארן איך ווייס שוין פארוואס ביסט געבוירן געווארן אבער עפעס אינצווישן דארט איז דארט ליגט די גאנצע דעת און עפעס נ א ווי א קליינע כלל מען קענסט האט די גרויסע כלל כלל כלל כל הכללים די גרעסטע כלל וואס דאס קען מען נישט רעדן וועגן נארמאל צו די קלענסטע כלל וואס איז

עז א פארט אוו די ביג סטארי זיי האבען א פוינט ווען מ'פרעגט אויף זיי ספעסיפיק פארוואס האט מען געדארפט גיין פון חרדים צו מקהלות פארוואס איז נישט געגאנגען פארקערט צו השפע צו מקהלות דאס ווייס איך נישט אבער דאס איז א פרט דאס איז שוין א זאך וואס מ'דארף פארשטיין פארקערט די די נחמה איז ווען מ'קוקט נישט אויף דעם ווען מ'קוקט אויף די גרויסע סטארי דארט דארט פארשטיין אונז אונז פארשטיין אז אזוי ווי דער גוי האט געפרעגט

זאל ער זיין סעד ווען א קינד איז געבוירן, אדער פרייליך ווען איינער שטארבט קויז ער גייט ער איז שוין געבוירן געווארן. באט דאס איז דאך נישט די לעוול וואס מענטשן לעבן. מענטשן לעבן בשעת ח' וח' וואס ברוך השם עס גייט א בעיבי און זיי זענען פרייליך. ס'איז שטומט ס'איז דא א פארט פון די מעשה, מ'קען עס מקשר זיין מיט נאך אפאר זאכן, מיט נאך באופן כללי וואס הייסט מען געהאט צו קינדער. ס'איז א גוטע זאך. און באופן ווי אויב דו פרעגסט באופן הכי כללי איז נישט פגעיה, אדער באופן הכי פרטי פארוואס פונקט היינט און נישט נעכטן, פארוואס אזוי און אזוי. דעטס נאט לעוועל וויטש ווי.